رام رام میرا نام لیلوتما ہے میں پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ تو ایم اے انگریزی کریں دی پی ہاں میں سنام دی راون والی ہاں جو کہ سنگرور ضلع وچ ہے میرے گھر وچ نو جانے رہندے ہیں انہاں وچ میرے ڈاڈا ڈاڈی بھی ہیں میں بھولپوری بھاشا انہاں تو ہی دیکھ کے بولنی سیکھی ہی انہاں نے میکوں کتاب تے تک کوئی نہیں سکھائی کہ لکھ کے یا پڑھ کے سنائی ہوئے تے میں سکھی ہوئے انہاں نے میکوں بس وہ آپس چ گال کریں دن وڈے لوگ گھر دے گال کریں دن انہاں کو ڈیکھ ڈیکھ کے بچپن تو سکھ گی دیئے وہ بہت سونی بھاول پوری بولیں دن میرے میرا ڈاڈا پاکستان تو آیا ہے انیس سو سنتالی دے ہلیاں ویلے وہ وہ اتھاں بھاول پور ضلع وچ رہندے ہیں وہ میرے کو ساری کہانیاں ڈسیں دن کہ وہ اتھاں کیا کریں دے ہیں کتھا کاروبار ہی کنا کاروبار ہی کیا کاروبار ہئی، کنیاں زمیناں ہن، او بہوں یاد کریندن اپنے ضلعے کوں اتھاں پر انہاں کوں اتھاں آونڑاں پیا ہئی بہوں مصیبتاں جھیل کے او اتھاں آئے ہن۔ او آکھیندے رہندن کہ او انہاں دے پچھے کوئی چاقو لے کے وی بھجیا ہئی بٹ او بہوں مشکل نال بچ کے آئے ہن۔ میرے میرے ڈاڈا جی دے اکھاں چوں اج وی ہنجو آویندن جیڑھے ویلے او پاکستان دیاں گلاں کریندن۔ او چاہندن انہاں دا ہک سپنڑاں ہے کہ او ہک واری پاکستان تھی کے آون۔ اپنے مرن تو پہلاں میرے میری ڈاڈی جین دی راون والی آئی ولا بھی وہ بہت سونی بھول پوری بول گندن انہاں دی جو میری ڈاڈی دی ماں آئی میرے پاپا دی نانی وہ بھی بہت سونی بھول پوری بلندے ہیں حالانکہ وہ بھی جین دے راون والے ہیں انہاں کو ہریانوی بھی آمدی ہے تو بھول پوری بھی آمدی ہے ساڈے گھر بہت میری سہیلیاں کھیندن کہ ساڈے گھر بہت عجیب طرح دے تیوہار منائے ویندن جویں کہ ساڈے گھر دیوالی دی پوجا بہت الگ طریقے نال تھیندی رہندی ہے ساڈے ساڈے گھر ہوئی ماتا دی پوجا بہوں الگ طریقے نال تھیندی ہے ساڈے گھر ہولی کونی منیندے کیونکہ میری ڈاڈی یہ کہندی ہے کہ ساڈے پوروجا دی ریت کونہ ہی ہولی مناون دی نہ ہی لوڑی جلاون دی ریت ہی ساڈے پوروجا دی تا اسا نہ ہولی منیندوں نہ لوڑی منیندوں اساں صرف ہن دے وچ منہ مٹھا کر گھندوں بٹ او جڑی بھا بالدن او کونی بلیندے میرا میرا نانا پاکستان دا ہے تے میرے میرا نانا بھی بہت سوہنی بھاول پوری بلیندے جو میرے نانکے پریوار چ میری مامی ہے ایک مامی گنگا نگر دی ہے اتھا بھی بہت بھاول پوری راندن تے اوہ بھی بہت سوہنی بھاول پوری بلیندی ہے میرا میری چھوٹی مامی ہے جو او راجپورے دی ہے جو کہ پٹیالہ دے بہت نیڑے ہے۔ اتھاں اتھاں تاں اکھیندن کہ بھول پوریا دا ہی راج ہے تے اوہ بہوں سوہنی بھول پوری بولیندن میں ہی ویلے انہاں ہی آکھنا چاہساں رام رام